imapfana imi satani ndiani Sir, hanzi good morning Satani naPundu. Ayewa mkuru, ati Zlatan nokubhora, hamuna kunyatsonzwa imi. Musanyeperwe zvenyu imi sir. Anga akatokunyorai paboard achiti mune musoro unenge mbiya. Mumwe ndomukwada bora nhasi. Anyways, haisiro nyaya yangu. Nyaya yangu ndipewa manotes angu. Haa sir, makatouya nawo musi wa 32 august manotsi ngaabude vapfana havadi school ava sei asina manotsi chaiwe kuponda vese vane mafineral service ava ya ibvai mawaratidza kuti hamusi satan muri munhu wamwari ehe zve mudzidzisi be aggressive kasa sergio muringi paka vaya kuinta miami icho
iko kwakanaka here boys rikita manotsi haa mashura chaiwo nhasi kunonaya mahiwo imwe muclass muno nhasi muchatsva mbiti nhasi ii se ndiri kushaya manotsi angu apa ndandatopedza kunyora ese manegotiation aitoitwa nguva yana musolini imwe munoswera muri patiktok muchiregera kunyora manotsi munofunga kuti anonyorwa neholy spirit Sei?
Ini ndikushaya wangu. Yeah, saka it's now clear kuti ndiwe wakamatsara ka. Ndakazviona ubva kare iwe nemaziso ako anenge ozviri kuti uri tsotsi iwe plus nezirongo una kikido ka iwe. Imi vapfana imbomirai kundi drawer drawer. Buditsai manotes. Asi, mire ndiuye hangu nehangu, nhasi hazvikuda zvenoise nevanhu. Saka noise uda kuita nase here iwewe? Aewa.
Hondo uchatoitwa newe cause ndiwe wakatsara manotes emunhu ukamapa kikibo. Nhasi tokumhanyisa. Ungapinde muzhale neshitazi neiron studs. Apa wakapfeka njombo futi. Awa unonomirira kumabhodzi nhasi. Unonzwa nekutsvedza unofenda. Kungosimuka wondiratidza manotes ako wobuda panze. Kana usina tinopedzerana unosara muno.
mudzidzisi angu aya ndakabva ndanyora neye next year ndikapasa ndoenda nawo kua level then ndikapasa ndoenda nawo futi kuvhasiti haa ah, same same neni mudzidzisi ini angu mogona kuzotomashandisa setext book sei ini ndikushayo angu takabirwa munowo maita mbavha sei kudhara kamakamechanisa muri kusasai kuenzanisa lester neman city eh? Ana Pondo, makachinja rini handwriting? Ndenge ndanwa tii saka ndovhundukei. Sir, tiratidze manotsi acho. Ii, shuwa sir, tingakwarire mahara. Ah, manotsi ari confidential manje, hatodi kuratidzwa munhu. Ii, sir, This is surely my handwriting. Ndo manotsi angu aya. Saka iwe une maroyalties nemacopyrights ehandwriting yako here? Kwana iwe. Cover yakanyorwa zita rako here? Iwe unozviti mishi imbomira iwe uri datsunya. Nhai, hamungati ka team ikarwa one game motofaya coach. Chii chakadaro chinenge ngozi iyoyo? Hii, shuwa sei? Manotsi aya ndeake aya. plus wewe bobby hanzi ukutsvagira kuleriki vasikana pano pachikoro kaiwe uchipiwa mari right pundo prove me now kuti manotsi aya ndeako
kupona pekuti kasimiro angapfeka jezi radhigi here imwe proof yamuri kuuda ndeyei papa ibhuku rapundo handiti rakanyora zita rake ko iwe pawa ndiwe here uri kubvunzwa ko iri rinozviti pamela ndiro here riri kubvunzwa handi ndodzunga here iroro
Ah, mdzidzisi, mukudiwa panze. Okay, regai ndiwe ipapo. Imimi, nyaya manotsi ngaisare ichigadziriswa apa.
Saka ana Pamela munotoda kunzi mune degree in dzungu hanti? Imimi handiti mune diploma in thefari here? Mafesi enyu aya anongooneka ndeechimbavha mbavha. Yo, yo, unozviti Pamela yoga. Dzidza kutamba neshamwari dzako yo. Vamwe sisati tanopinda muchigwa iza. We don't mind ma red card sha. Tokonongo kudzondora. Manje haunyare kuthretena mwana. Haa kunonzi kuthretena kani balance iwe ndozvawakarambirwa na headboy mothers izvozvozvo. Une museto. Eh eh zvemanozi tozosara ndichizvitaura handei kumba handei kumba tese pane zvaitika pano.
i akoma mafungawo zvandagaya here apa
ah, apa refatingwa hetikona mustaff ah, ndoinzwisisa apa refatingwa imafanem hamuna kunzwa kuti chikoro chapera ko handeka panze ah, kwana iwe mustaff nhasi sati tikubaya padenzi rekumhanya tikusara tichiita night school nhasi hakuna izvozvo mwana wese kwaanobikirwa sadza mm, mudzidzisi mm, kasi matengwa kani kapuresha kamukutipa aka kasi pane yamuri kuketa kana bho tiri kuuya mudzidzisi mira timboita kameeting kedu ya ah, pakatsvuka kumakisa iri magwaya naalandi mufainal cup ah, pakatsvuka hapawa imbomira zvebhora tiite plan eish we need a way out Eh, ah, because apa pakutoda chigai chekuisa tkof maplayers because ah, iri 11 11 boys vangu ah, tochururutswa apa tomhanyiswa tofenda todhakiswa apa tese titorana mainini notando hapana anogona fight apa ah, nhasi hatitorina option apa boys kutodonha navo negots